Merci, Här President. Léif Kolleegen a Kolleeginnen, et hëlt keen Enn. Säit Jore gëtt den europäeschen Dossier fir d'Iwwerwaachung vun der privater Chatkommunikatioun kritiséiert, awer trotzdeem, trotzdeem fënnt en ëmmer nees de Wee op den Ordre du jour. Dobäi steet den Dossier, deen ënner dem Numm Chatkontroll bekannt ass, ganz kloer fir eng geféierlech Feelaschätzung vun der digitaler Welt. Verschlësselt Messengerdéngschter, Jo, léif Kolleeginnen a Kolleegen, esou wéi Dir se kennt heibannen, Där schreift, verschiddener si grad um Handy, ech si mer sécher, jiddereen heibannen notzt entweder iMessage, fir e puer ze nennen, Facebook Messenger, Instagram oder och d'bekannt E-Mail-Programmer. All déi Programmer, déi solle gezwonge ginn, all d'Messagen op illegal Inhalter ze scannen. Well et ausserhalb vum Internet méiglech ass e Bréif ofzefänken an opzemaachen ouni ze riskéieren, datt ongewollt de komplette Postverkéier opgemaach gëtt, dreemen d'Supportere vun der EU-Propose dovunner, datt dat och am digitale Raum soll méiglech sinn. E privaten Chatmessage soll geschéckt ginn, e Programm soll en opmaachen a kucken, ob eppes Verdächteges dran ass, a falls de Verdacht op illegal. Op illegalen Inhalt gëtt, soll de Message u mënschlech Kontrolleure weidergeleet ginn. Sou wäit, sou gutt. Mee sou onproblematesch, wéi dat an den éischten, am éischte Moment villäicht kléngt, ass et awer net. Fir ze garantéieren, dass privat Chatter och privat sinn, musse se verschlësselt ginn. Anescht kann net ausgeschloss ginn, dass Drëtter matliesen an Informatioune, Fotoen oder Videoe klauen. Wann esou d'Chatmessagen elo solle gescannt ginn, dann huet dann huet een zwou Méiglechkeeten, entweder et programméiert een en Universalschlëssel, mat deem een d'Verschlësselunge vun dëse Messagen opkritt, oder et liest een d'Messagen direkt um Handy vun de Leit mat, éier se verschéckt ginn. A verschlësselt ginn, respektiv eben nodeems se gelies an entschlësselt goufen. A béides, dat si schlecht Iddien. Wisou? Ganz einfach, well am digitale Raum, well ganz einfach, a wa mer am digitale Raum Dieren opmaachen, da si se fir jiddwereen op. Natierlech kléngt et sympathesch, der Strofverfolgung d'Dier just e klenge Sputt opzeloossen, fir kriminell Messagë kënne matzeliesen. Mee am digitale Raum gëtt et keen e bëssen. Op ass eben op. Wann d'Dier fir een opgemaach gouf, da steet se fir jiddwereen op. Wann et fir d'Police e Wee gëtt, Messagë matzeliesen, da kënnen och Hacker matliesen oder autoritär Regierungen, déi wësse wëllen, wat d'Oppositioun a kritesch Journaliste soen. A wéi mer de Moien och mat matkruten an der Kommissioun, wéi den Inneminister jo och sot, dass hien iwwer SMS dann och mat der Police kommunizéiert, all déi Saache kann een herno vläicht och online noliesen an d'Hacker kënnen dat klauen. An och, da kënnen och déi. Déi Pedophiller mat techneschem Know-how d'Kommunikatioun vun de Kanner matliesen, eng Tatsaach, déi jo méi wéi absurd ass, wann ee sech virun Ae féiert, datt d'EU-Propos jo eigentlech d'Zil huet, d'Kanner virun Iwwergrëffer ze schützen. Alleng d'Argument, datt d'Chatkontroll d'Kommunikatioun vu jiddwerengem, ob e Kriminell ass oder eben net, extrem onsécher mécht, misst eigentlech schonn duergoen, fir den Dossier vum Dësch ze kréien. Mee leider ass deem awer net esou. Den Dossier kënnt ëmmer nees zeréck. Aktuell an enger Fassung, wou behaapt gëtt, et géif een d'Sécherheet vun der Kommunikatioun oprechterhalen, awer d'Messagen an oprechterhalen an awer d'Messagë matliese kënnen. Ech verstinn net, wéi dat sollt goen. An och wéi dat sollt goen, dat soen se och net. Netzpolitik. Org schwätzt vun der Quadratur vum Krees. Mee déi genannte Problemer si mol nach net alles. Souguer wa mir déi Sécherheetsproblemer ignoréieren, souguer wa mir ausblenden, datt mat der Chatkontroll Identitéiten, Bankdaten, sensibel Donnéeën a privat Biller, Videoen an esou weider kënne geklaut ginn, just fir ee Moment unhuelen, datt alles, datt alles esou géif lafe wéi geplangt, esouguer dann ass de Projet ëmmer nach héich problematesch. An zwar wéinst de Programmer, déi genotzt gi fir ze scannen. Mir schwätzen hei ëmmerhi vun der gesamter, vun der gesamter digitaler Kommunikatioun vun der EU. Dat sinn Honnerte Milliarden Noriichte pro Dag. Dat kënne just, dat ka jo souwisou just maschinell iwwerwaacht ginn. Mee esou Programmer sinn net perfekt. Text an Bilderkennungsprogrammer ginn zwar ëmmer an ëmmer besser, mee si maache Feeler. E Programm mat enger 80 prozenteger Trefferquote ass schonn e ganz gudde Programm. Mee dat heescht och, datt esou e Programm an 20 Prozent vun de Fäll eppes mellt, wat net ze melle war. A souguer wa mir eis virstellen, mir hätten e Programm mat enger 99 prozenteger Trefferquote, enger Quote, déi et a mengen Aen iwwerhaapt nach net gëtt an engem Programm, souguer dann géif bei engem Prozent u Feeler bei den 100 Milliarde Messagen Pro Dag, déi bei déi per WhatsApp am Moment geschéckt ginn, nach ëmmer eng Milliard, eng Milliard, ech widderhuele mech e puermol gär, eng Milliard u vill Meldunge féieren. Dat sinn entweder Fäll vu Kriminalitéit, déi net erkannt goufen, oder en onschëllege Message, deen zu Onrecht gemellt gouf. Zum Beispill wa mer an der Vakanz sinn a mer schécke gären der Famill eng Foto, wou onst Kand drop ass, oder e Sexting-Message tëschent Teenager-Koppelen, déi dat awer och am géigensäitegen Averständnis maachen. All déi Saache ginn da mat Feeler erkannt. Dat si ganz privat Messagen, déi keen eppes uginn, wéi deen, dee se geschéckt huet, an deen, u se geschéckt krut. All déi landen dann iergendwou bei iergendengem op der Welt op sengem Ecran. All Dag, milliounefach, a wann net souguer milliardefach. Dat ass extrem, dat ass en extremen Agrëff an d'Privatsphär. Dat ass geféierlech, well hei intim Informatiounen an d'Hänn vun Drëtte geet, an dat ass en enormen Opwand och fir d'Strofverfolgung. déi mat där Mass viru Meldunge guer net wäert kënnen ëmgoen, well et dofir iwwerhaapt guer keen, guer keng Personalressourcen ginn. All déi Suen a Personal, all déi Suen a Personalressourcen, déi een an an dësen Auswäertungsprozess misst stiechen, fir datt een och nëmmen e bëssen anstänneg fonctionnéiere géif, wäre vill besser an der Preventioun, an der Täteraarbecht ubruecht. Wann d'Bild vun engem mëssbrauchte Kand bis un op den Chatrooms zirkuléiert, ass d'Strofdot schliisslech leider scho begaangen. Wa mir de Kanner wierklech hëllefe wëllen, da musse mir do usetzen, wou et drëms geet, d'Strofdoten ze verhënneren. An dat geschitt net mat enger grondrechtswiddreger Masseniwwerwaachung. D'Chatkontroll schützt exploitéiert Kanner net. Si leeft der Kriminalitéit just hannendrun, wa se dann iwwerhaapt iwwerhaapt iergendeppes wäert fannen. Well si mir éierlech, deen Dag wou d'Chatkontroll Realitéit géif ginn, géifen all déi gesichten Täter natierlech d'Applikatioune verloossen. D'Kriminalitéit zitt sech dann op hir eege Serveren oder an den Darknet zeréck, esou wéi et elo scho ganz oft de Fall ass. Do muss ee sech näischt virmaachen, mir kënnen do wierklech net mengen, datt d'organiséiert Kriminalitéit méi domm ass wéi d'Regierungen oder d'Police, déi jo och op sécher Kommunikatiounsmëttel zeréckgräifen, am Idealfall. Wa mer elo héieren, an Däitschland war dat jo och emol eng Kéier net esou, an hei am Land, wéi gesot, schreiwe mer jo mat SMSen, also dat ass och herno dann net méi esou sécher. Mee um Enn bleiwen da just nach onschëlleg Privatleit an den Chatrooms, déi iwwerwaacht ginn. Wiem soll dat hëllefen? Sämtlech Daten vun allen Awunnerinnen an Awunner ouni Verdachtsbasis ze scannen, ass einfach net zilféierend an ass onproportional a grondrechtswiddreg. Dat sot och de juristeschen Déngscht vum EU-Rot. Dass déi aktuell Propos vun der Chatkontroll wëll entscheeden tëscht Applikatioune mat héijem Risiko an Applikatioune mat engem gerénge Risiko, ännert dorunner guer näischt. Déi meescht Messenger-Dingschter kennen hir Notzer an och hir Inhalter vun de Messagen, déi geschéckt ginn, am Moment net, well si jo verschlësselt. Bei enger Risikoanalys kéint een also ni ausschléissen, dass Messagen drënner sinn, déi a Verbindung mat Stroftote stinn. De Risk wäert also ëmmer als héich agestuuft ginn an dofir sollt der Propos no dann eng Chat-Kontroll Gemaach ginn. Um Enn wier een also awer nees genee do, wou een ëmmer hiwollt, bei der verdachtsloser Masseniwwerwaachung. Aus deem Grond ass et extrem wichteg, dass Lëtzebuerg sech an dësem Dossier nach eemol staark mécht a kloer a kloer seet, dass de Kampf géint Gewalt a Mëssbrauch u Kanner vun zentraler Wichtegkeet ass, mee dass d'Chatkontroll heifir net dat richtegt Mëttel ass. Fir eis Piraten ass dat kloer. Mee bis haut hu mir vun der Regierung, weder vun der aktueller nach vun der aler, keng kloer Stellungsnam héieren. Et gouf éischter ofgewaacht a sech e bëssen hannert den Avisen a Positiounen vun anere Länner verstoppt. Mee mir géifen äis freeën, wann dat sech haut géif änneren. Ënnert der belscher Rotspresidentschaft kruten d'Delegatioune siwe konkret Froe gestallt, fir eng nei Fassung vum Text zur Chatkontroll, wéi aus geleakten Texter bekannt ass. Wéi steet d'Regierung zu dëse Froen an zum Relancement vum Projet Chatkontroll? Schléisst si eng verdachtslos Masseniwwerwaachung kloer aus? Ech mengen, dass et Zäit wier, dass mir dat endlech gewuer ginn. Masseniwwerwaachung a Fräiheetsrechter an Europa sinn e fundementaalt wichtegt Thema, an dat besonnesch elo, wou ëmmer méi riets an autoritär Parteie sech an der EU breet maachen a gëschter och nach den europäeschen AI Act, AI Act, pardon, vum EU-Parlament gestëmmt gouf, deen eng Villzuel un Ausname fir biometresch Iwwerwaachung virgesäit, eppes, wat mir Pirate fir extrem geféierlech halen. Dofir hu mir dës Aktualitéitsstonn ugefrot an ech déposéieren och heimadden nach zwou Motiounen, wou ech da vläicht spéider drop agoen. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren. Virun zwee Joer hu mer ongeféier déi, net ongeféier, mee quasi déi selwecht Motioun gestallt. Deemools war den Här Mosar, déi huet déi matënnerschriwwen an ënner anerem och nach aner D'Deputéiert, déi elo effektiv an der Regierung sinn, bon, dat heescht, ass et en neie Moment. Ech mengen, wann een an der Majoritéit sëtzt, dann huet een eng aner Kabunn an deementsprechend ass et da vläicht och aneschters, e bëssel aneschters gepolt wéi nach virun zwee Joer. Ech hunn iwwerhaapt kee Problem, dat ze ënnerstëtzen, wat an där Motioun do steet. Allerdéngs déi wesentlech Punkten, nämlech d'digitaalt Bréifgeheimnis opzeweechen an e systematesche Screening ze maachen, dat fannen ech awer net doranner erëm. Kënne mer net einfach d'Motioun vun der Majoritéit huelen an déi zwee Dispositive vum Här Clement a vu mir derbäisetzen? Dann hu mer eng Motioun, déi komplett ass, an ech mengen, do kënnte mer alleguerten dermat liewen. Merci.